א גוטן טאג חשוב'ע און טייערע צוהערער. אין די וואכ'ס פרשה, פרשת פנחס, משה רבינו ווייסט ס'איז נגזר געווארן אויף אים א גזירה ער זאל נישט אריינגיין אין ארץ ישראל, בעט ער ביים אייבערשטן, יפקוד השם אלוקיי אריכות לכל בשר איש על המועד, דער אייבערשטער זאל ממנה זיין א איד איבער כלל ישראל וואס זאל זיי נעמען און זיי ברענגען, ער זאל גיין פאר זיי און קומען פאר זיי, ולא יהיה עדת ישראל כצאן אשר אין להם רועה, כלל ישראל זאל נישט זיין אזוי ווי שעפסעלעך וואס האבן נישט קיין פאסטוך, און דער אייבערשטער זאגט אים זיי זענען משועבדים און אזוי ווייטער. ווייטער איז די תורה ממשיך וידבר ה' אל משה לאמר האט דער אייבערשטער גערעדט צו משה און אים געזאגט, צוה את בני ישראל באפעל די אידן אז זיי זאלן ברענגען א קרבן תמיד, תמיד של שחר, תמיד של בין ארבעים, און אזוי אויך די מוספים וואס מען ברענגט יעדע יום טוב. רשי שטעלט זיך אויף די ווערטער צוה את בני ישראל. און איז מסביר וואס שטייט פאר דעם יפקד השם אלקי ריחות וכל בשר איש על העדה, משה רבינו בעט פון די אייבערשטן זאל מאריך זיין איינעם איבער כלל ישראל, אויף דעם ארויף זאגט אים די אייבערשטער צוות בני ישראל זאגן די אידן זאלן ברענגען קרבן תמיד. כדי דאס בעסער פארשטיין, ברענגט רש י א משל, משל צו א בת מלך, וואס פאר זי געהאלטן ביים אוועקגיין פון דעם וועלט, האט זי אנגעזאגט איר מאן ער זאל דאגה'נען פאר די קינדער. האט דער מאן איר צוריק געענטפערט, איידער דו זאגסט מיר אן פאר די קינדער, באפעל די קינדער זאלן דאגה'נען פאר מיר. לכאורה די רשע איז א שווערע רשע. קודם כל וואס האט רשע געבאדערט, רשע קומט דאך מפרש אן פשוט פשט אין פסוק, פשוט'ישע מקרא, וואס פעלט אין פשט אין פסוק אז רשע קומט עפעס מסביר זיין? צוות בני ישראל, און ס'רעכנט מען עטליכע מאל אין די תורה, די אייבערשטער זאגט צוות בני ישראל, און רשי זאגט גארנישט. וואס האט דא געבאדערט רשי אז ער מוז עפעס מפרש זיין? ער ברענגט וואס שטייט פארדעם, איכא דשאי מקאי ריח ישחל בשר, בהמשך דעם קומט צרות בני ישראל. רשי וויל אונז נאר מגלה זיין, נאר אונז פארציילן אז ס'דא עפעס א סמיכות פרשיות פון איין פרשה צו די צווייטע פרשה שטייט נאנט צוליב עפעס א געוויסע הסבר. דאס איז נישט די וועג וויאזוי רשי טוט עס בדרך כלל אין די תורה, אין די פרשה אליינס זעט מען עס, אין אנדערע פרשות.

וואס רשי וויל דאס פארענטפערן מיט דעם ביר. דערנאך ווען מען קוקט זיך אריין אין דעם משל, דארף מען פארשטיין אויך, וואס געבט אונז דער משל צו ביר פשט מער ווי די פשט וואס רשי וואלט אונז געוואלט זאגן, אז משה רבינו בעט פאר די אידן פון דעם אייבערשטער, און דער אייבערשטער בעט פון די אידן פאר מיר, זאל ברענגען א קרבן תמיד. וואס געבט דער משל צו? אדרבה, לכאורה די דין ודברים צווישן משה רבינו מיט דעם אייבערשטן פארשטייט מען בעסער ווי די משל. אין די משל רעדט מען פון א פרוי וואס דאגה'ט פאר אירע קינדער. זי וויל קינדער, האט אפאר קינדערלעך דארטן, זי דאגה'ט אז מ'זאל קער, אז די מאן זאל קער נעמען פון אירע קינדער. משה רבינו בעט פאר גאנץ כלל ישראל, אז די אייבערשטער זאל אוועקשטעלן איינער וואס זאל זיין איבער כלל ישראל, ער זאל פארשטיין יעדע מיינונג, ווי רשי זאגט, שיוכל להלך נגד ריחו של כל אחד ואחד, ער זאל קענען זיך צוטראגן צו יעדע מיינונג. דאס וויל מען פארשטיין מיט דעם משל וואס א פרוי וואס דאגה'ט פאר אירע קינדערלעך, פארוואס בכלל זאל מען טראכטן אז די טאטע זאל פארגעסן וועגן זיי? דערנאך, דער מאן ענטפערט צוריק, איידער דו דאגה'סט פאר די קינדער, דאגה פאר מיר, אז די קינדער זאלן קעיר נעמען פון מיר. אינעם נמשל פארשטייט מען עס זייער גוט. די אידן האבן זיך נישט אלעמאל אויפגעפירט אין בעסטן אופן. ונעשי עושה זה עשר פעמים. די אידן האבן כסדר געהאט צו אויספרואוון דעם אייבערשטן, זיי זענען נישט אלעמאל געווען ווי עס דארף צו זיין. פארשטייט מען וואס דער אייבערשטער זאגט פאר משה רבינו, באפעל די אידן אז זיי זאלן טון וואס איך דארף, וואס איך וויל. און די נמשל, פארוואס זאל מען טראכטן אז די קינדער זאלן פארגעסן פון די טאטע? וואס בכלל דארף די טאטע אנקומען צו זיי? בכלל, ס'איז אינטערעסאנט, רש י זאגט אז די משל קומט פון ספרי. מ'קוקט אריין אין ספרי איז דא א אנדערע, אקעגפאר אונזער ספרי איז א אנדערע גרסה. מ'רעדט פון א משל למלך וואס האט געהאט א פרוי וואס די פרוי האט געדארפט אוועקגיין פון דעם פון דער וועלט, האט זי אנגעזאגט פאר דעם מלך וועגן די קינדער. רש י האט א אנדערע גרסה, און די גרסה איז רש י איז בעסער פאר רש י צו מסביר זיין דא אונזער אונזער פשט, אז דא רעדט מען פון א בת מלך, און מען רעדט דא אז זי רעדט צו איר מאן, נישט צו א קעניג, רעדט צו איר מאן, ער זאל דאגה'נען פאר די קינדער.

ווי איידער דו באפעלסט מיך אויף די קינדער, באפעל די קינדער אויף מיר, דאס הייסט, דא איז דא א ציווי, משה רבינו קומט מיט א תביעה, ער מאנט ביים אייבערשטן, ער באפעלט דעם אייבערשטן, אז די אייבערשטער זאל דאגה'נען פאר כלל ישראל, און אויף דעם ארויף זאגט די אייבערשטער, צוות בני ישראל, באפעל די אידן אויף מיר. וואס איז דא געשען פלוצלינג? משה רבינו קומט מיט זיין אגאנצע תוקף, זיין גאנצע שטארקייט, און דערנאך, וואס האט משה רבינו געבעטן? און וואס האט דער אייבערשטער געבעטן? משה רבינו בעט פון דעם אייבערשטן, דאס זאל זיין עפעס א שטארקע מיני, מ'זאל ממנה זיין א איד אויף כלל ישראל, אידן קענען נישט גיין אן א. אן איינער וואס איז ממונה אויף זיי, ווי ער זאגט פאר די אייבערשטער, ולא יהי' עדת ישראל כצאן אשר אין להם רועה, שעפסעלעך וואס האבן נישט קיין פאסטעך, ס'איז צרות, סאו זאל נישט זיין אזוי, בעט ער ביים אייבערשטן, זאל ממנה זיין א איד איבער כלל ישראל, זאל קעיר נעמען פון כלל ישראל, נאר אזוי וועלן זיי קענען ווייטער אנגיין. וואס בעט די אייבערשטער? ברענג מיך קרבן תמיד. וואס איז קרבן תמיד? לחמי אישי רייך ניחוחי, די אייבערשטער זאגט ס'איז מאכט מיר א נחת רוח, ס'מאכט מיר א געשמאק. דאס איז וויכטיגער ווי וואס משה רבינו בעט פאר כלל ישראל? דא רעדט מען פון די עקזיסטענץ פון כלל ישראל, און די אייבערשטער כביכול בעט אויף עפעס וואס איז ס'איז מיר זייער געשמאק און זייער איינגענעם. אין א פארברענגען פון שבת פרשת פנחס תשי ל א, געדרוקט אין ליקוטי שיחות חלק י ג עמוד נײַן און נײַנציק, האט דער רבי זיך געשטעלט אויף דעם רשע אויף די דין ודברים און האט מסביר געווען. די פסוק זאגט צב את בני ישראל, וואס טייטשט צב? פריער אין די תורה שטייט שוין אויך צב, צב את אהרן ואת בניו ולאמו אזוי איז תורת העולה, פרשת צב, זאגט רש י, די לשון צב איז א לשון פון זירוז, ס'איז נישט סתם מ'קומט אים זאגן טון א מצוה, מ'קומט אים אונטערהיילן, מאכן אים שטערקער, מ'זאל אים פארשנעלן, מ'זאל זיין מער אנגעווארנט, עיין צב אין לשון זירוז, און רש י איז מסביר פארוואס דארטן דארף האבן א זירוז.

דאס האט געבאדערט פאר רשי. כדי דאס צו מסביר זיין, איז רשי מסביר אז דא קומט פאר א באהאלטענע דין ודברים צווישן משה רבינו און דעם אייבערשטן. משה רבינו קומט דאגה'נען פאר כלל ישראל, פאר אלע אידן. זאגט אים דער אייבערשטער צוריק, צוה את בני ישראל, זיי מזרז כלל ישראל אויף מיר. און כדי דאס צו מסביר זיין ברענגט ער א משל פון א בת מלך. רש י, ווי געזאגט פריער, האט א אנדערע גרסה אין דעם ספרי, מען רעדט פון א בת מלך וואס רעדט צו איר מאן. מען רעדט פון א בת מלך, א טאכטער פון א קעניג, מען רעדט צו, זי רעדט צו איר מאן, איר מאן איז לאו דווקא א קעניג, א פשוט'ער מענטש, א מאן. א גאנץ לעבן איז אלעס געגאנגען געשמירט, אלעס איז געגאנגען פיין. זי איז א פרוי, זי איז איבערגעגעבן צו איר מאן, ווי די תורה זאגט ויהי ימשל בך, די מאן געוועלטיגט איבער די פרוי, אלעס גייט גוט און פיין איז א וואוילע פרוי, זי האלט פארן אוועק גיין פון דעם וועלט, זי הייבט אן טראכטן וועגן אירע קינדער, אירע קינדער זענען נישט סתם קינדער, אירע קינדער זענען די אייניקלעך פונעם קעניג, הייבט זי אן דאגה'נען פאר דעם פאר די קינדער, זי הייבט אן דאגה'נען פאר דעם פאר די אייניקלעך פונעם קעניג, ווערט ביי איר נתעורר דאס אז זי איז א בת מלך, זי איז א בת מלך, א טאכטער פון א קעניג, קומט זי צו איר מאן, ער איז א פשוט'ע מענטש, אבער זי קומט מאנען מיט א תוקף, נעם קעיר דאגה פאר מיינע קינדער די די אייניקלעך פון דעם קעניג זאגט צו איר די מאן דארפסט מיך אנזאגן איך בין זייער טאטע מיך דארפסטו אנזאגן איך זאל קער נעמען פאר מיינע קינדער איך זאל דאגה'ן פאר מיינע קינדער אדרבה זאג אן פאר די קינדער אז זיי זאלן דאגה'נען פאר מיר. זיי זענען קעניגליכע קינדער, קעניגליכע אייניקלעך. ס'קען גאר זיין אז זיי וועלן מזלזל זיין אין מיר, זיי וועלן נישט קער נעמען פון מיר. וואלט איך געווען א מלך, איז אפילו טאקע מיינע קינדער זענען נישט מיט מיר, זיי העלפן מיך נישט ארויס, האב איך כאטש מיינע שרים, מיינע קנעכט, איך בין גוט, אבער איך האב דאך נישט דאס, איך בין א פשוט'ער מענטש. מיינע קינדער, די אייניקלעך פונעם קעניג, זאג זיי אן עס זאלן קענען פאר מיך, איך דארף זיי האבן. אזוי זאגט דער מאן פאר דעם בת מלך. וואס אין די נמשל איז דאס אזוי. משה רבינו זאג פארן אייבערשטן, די אידן האבן זיך נישט אלעמאל אזוי געפירט ווי ס'דארף צו זיין, איך ווייס נישט וואס וועט זיין נאכדעם וואס איך גיי, איך בעט ביי דיר, איך זאג אן מיט א תוקף אזוי ווי א רועה נאמן, ווען משה רבינו האט געדארפט, מען טרעפט יעדע מאל ווען אידן האבן זיך פארזינדיגט פארן אייבערשטן, משה קומט מיט א תוקף, ואם אין מחיינו ובשמחתך, משה קומט מאנען ביים אייבערשטן, ער קומט באפעלן דעם אייבערשטן, שטעל אוועק איינעם וואס זאל דאגה'נען פאר דעם פאר כלל ישראל, אפילו ווען איך וועל נישט דא זיין, זאל זיין איינער וואס זאל קער נעמען פון זיי. זאגט דער אייבערשטער, מיר דארפסט עס זאגן? איך בין דאך זייער טאטע. איך בין נישט עפעס א מלך וואס איך האב קינדער, וואס איך האב א גאנצע זאך, איך בין זייער דן, איך דאגה פאר זיי, אדרבה, זאג זיי אן פאר מיר זאלן ברענגען א קרבן תמיד. זיי נישט אלעמאל געגאנגען ווי ס'דארף צו זיין, פאר זייער אסאך פון זיי בין איך נאר א טאטע, נישט קיין מלך. אויב זיי ווילן נישט טון וואס איך דארף, בין איך אויס קאפלעטש מאכן האב איך גארנישט, זאג זיי אן זאלן ברענגען א קרבן תמיד, דער קרבן תמיד איז מיר גאר וויכטיג כביכול, דער אייבערשטער זאגט פאר משה רבינו, איך כביכול דאס איז מיין ברויט, את קרבני לחמי, דאס איז מיין ברויט, אן זיי האב איך דאס נישט, זאג זיי אן זאלן מאכן זיכער דאס צו ברענגען פאר מיר. מיר שטייען היינט בזמן הגלות, ס'איז נישט דא קיין בית המקדש, ס'איז נישט דא קיין קרן תמיד, האבן אונז חזל מגלה געווען אז תפילות כנגד תמירין תקנא, דאווענען איז אנשטאטס א קרבן תמיד, דער אייבערשטער זאגט כביכול איך דארף דיין דאווענען, איך דארף דו זאלסט דאווענען פאר מיר, דאס איז לחמי, דאס איז מיין ברויט, ס'פעלט מיר אויס, א פשוט'ע תמיד, תמיד של שחר, תמיד שבין ארבעים, א פשוט'ע שחרית, א פשוט'ע מנחה, סתם א מיטוואך, א דינסטאג אינמיטן טאג, ס'גארנישט, ברענג דאס פאר מיר, איך דארף דאס האבן כביכול. יעדע איד, נישט קיין חילוק ווער דאס איז, דער אייבערשטער זאגט, איך בין דיין טאטע, און דו ביסט מיין קינד, איך דארף כביכול דו זאלסט מיר ברענגען דאס וואס איז מיין ברויט. ס'איז א צייט, מ'שטייט ביין המצרים, מ'דארף זיך מחזק זיין, און צוריק אויפבויען די בית המקדש, צוריק געבן פארן אייבערשטן וואס די אייבערשטער דארף, איז האט מען גערעדט טאקע וועגן תפילות, אבער אזוי אויך ווייסן מיר וואס די אייבערשטער האט געזאגט פאר יחזקאל אין גלות, ער זאל גיין פארציילן פאר די אידן וועגן בויען די בית המקדש, האט יחזקאל געזאגט וואס? אידן זענען אין גלות, וואס זאל איך זיי יעצט זאגן וועגן בויען די בית המקדש? האט אים די אייבערשטער געזאגט, און ווייל די אידן זענען אין גלות זאל מיין בית המקדש שטיין חרוב, זאלן לערנען די ענינים פון בית המקדש, און דאס איז כאילו די בית המקדש איז געבויט געווארן. איז יעצט איז די צייט פון די דריי וואכן, איז אויך א צייט וואס חוץ פון דאווענען וואס מען געבט פארן אייבערשטן, איז אויך מען געבט פארן אייבערשטן כביכול דעם בית המקדש, נאך דעם וואס מען לערנט עניינים פון בנין בית המקדש, דאס איז רמב ם הלכות בית הבחירה, משניות, מסכת מידות, מסכת תמיד, און אזוי אויך אין ספר יחזקאל טאקע דארטן די פרקים פון די דריטע בית המקדש, דאס איז פרק מ, מ א, מ ב און מ ג. און טאקע זאל מען זוכה זיין אז גור און גיכן זאלן נישט זיין תפילין במקום תמידים ומתוקנים, און נישט אז כאילו די בית המקדש נאר טאקע מען זאל זען טאקע די בית המקדש געבויט און מען זאל מקריב זיין דארטן יעדן טאג תמיד של שחר און תמיד של בין הבאים און אלע ימים טובים און זאל מקריב זיין די מוספים במהרה בימינו ממש. א גוט שבת.